Үтүө күннэн, күндү доҕоттор! Биһиги бүгүҥҥү биэриибитигэр Тылы сөпкө туттуу туһунан салгыы кэпсэтиэхпит. Дьэ, этиини сыыһырдар бэлиэҕэ тугу киллэриэххэ сөп эбитий? Бастакытынан, нууччалыы тылы кыбытыы уонна биир тылы хаста да хатылаан этии. Холобур, прикуһа мөлтүүр, силикон үчүгэй, онтон оҕо улааттаҕына уже диэн. Ону маннык көннөрүөххэ сөп. Тиис ыпсыыта мөлтүүр, онтон оҕо улааттаҕына диэн ити курдук этиини салгыы көннөрөн биэриэххэ сөп. Онтон маннык этии баара. Биһигини сразу куоракка ыҥырбыта, Онтон передачатыгар ыҥырбыта аан бастаан оннук телевизорга тахсыбыппыт диэн этии. Ону маннык көнөрүөххэ сөп. Биһигини тута куоракка ыҥырбыттара. Онтон Пиэритигэр кыттыбыппыт аан бастаан оннук телевизорга тахсыбыппыт диэн. Иккиһинэн, ааһын ыы сыһыарыынан үөскүүр ааттылы кытта барар үөскүүр туохтууру хойуутук туттар буоллубут. Холобур, тэрээһин үлэлэр барбыттар, муннутугар кыра эпэрээһиэни барыахтаах, онон кыттара кыттыбата биллибэт диэн. Бу саха араадьытыгар этиллибит этии алтынньы биэс күнүгэр икки тыһыынча уон тоҕус сыллаахха. Аны туран атынтан туһаайыы көмөтүнэн үөскүүр Ылыллар, ыытылынна, бэрилиннэ, оҥоһуллар туохтуурдары туттар буоллубут. Холобур, хомус биһигини биһиги баайбыт атын норуоттарга тиийэ ытыктатар диэн. Ону маннык көннөрүөххэ сөп. Хомус биһиги баайбыт атын норуоттар кытта ытыктыыллар диэн. Аны туран сыыс тылларын наһаа туттар буоллубут. Холобур, киһи сүһүөҕэ буоллаҕына итийэр диэн. Итиннэ бу этиигэ буоллаҕына диэн тыл. Сөпкө киһи сүһүөҕэ итийэр диэн этиэххэ. Онно миэхэ эмиэ научнай туохтар бааллар, матырыйааллар диэн этии. Бу манна туохтар диэн сыыс тыл баар. Өссө маннык этии баар этэ. Биһиги хат-хат киирэбит дии, пакета суох киирэбит. Онуоха биһиги харчыбытын эмиэ бу харыстыыр сыалтан биһиги өрүү пакет илдьэ сылдьыахтаахпыт. Ону маннык имиллибит-хомуллубут пакеты Суумкабытыгар илдьэ сылдьарбыт табыгаһа суох диэн. Бу икки тыһыынча уон тоҕус сыллаахха этиллибит бу саха көрдөрөр-иһитиннэрэр хампаанньатын саҥа күн биэриитигэр этиллибит этии маны маннык көннөрүөххэ сөп этэ. Биһиги маҕаһыыҥҥа наар бакыата суох кэлэн хаалабыт, дьиҥэр харчыбытын харыстыыр сылтан өрүү илдьэ сылдьыахтаахпыт. Имитэр-хомутар табыгаһа суох дин. Нөрүөн Нөргүй күндү доҕоттор, илгэлээх ийэ тылбыт олус баай. Ол эрээри тылбытын умнан, сорох тыл суолтатын сыыһа туттар буоллубут. Онон биһиги бүгүн тыл суолтатын туһунан кэпсэтиэхпит. Саппыйа, таҥастан, сарыыттан тигиллэр туох эмэ бэрт дьоҕус хаа. Түҥ былыргы түөрдүүтэ «Яп, закрывать» диэн суолталаах бу нууччалыыта кошелек, кисиэт эбэтэр мешочек диэн өйдөбүллээх тыл буолар. Онтон үөрэҕэс туох эмэ туора быһыллыбыт кэрчигэ холобур мас эбэтэр балык киэнэ буолуон сөп нууччалыыта обрубок дерева или рыбы диэн суолталаах тыл буолар онтон кэлэр тылбыт сиэҥ бултуур тэлэргэ түбэһэн өлбүт булду сиир сиэмэх көтөр эбэтэр кыыл иккис өйдөбүлэ сиэмэх кыыл көтөр тутан сиэбит харамайын тобоҕо сэмнэҕэ ааттанар Онтон кэлэр тылбыт кырпах. Туох эмэ бытархай, көрө-өлүү ситэтэ, көрө өттүгэ эбэтэр бииртэн сырдык ньуурга көстөр кыра хараҥа эбир мэҥ. Эбир эбэтэр мэҥ түүрдүүтэ кыр иинэйтуон кыыс ниэт диэн буолар, нагайдыы граф диэн тыл буолар. Акастыы хырбых диэн үллүк. Бүлүүгэ туттуллар харыс тыл, эһэ тириитэ диэн суолталаах. Бу нууччалыыта медвежья шкура диэн буолар. Онтон кэлэр тылбыт угуння. Атах таҥаһын үксүгэр этэрбэс иһинэн уллуҥун халаҥатаары угуллар от эбэтэр сиэл буолар. Күндү доҕоттор, биһиги бүгүҥҥү биэриибитигэр тылы сөпкө туттуу туһунан бу ханнык сыыһалар баалларын кэпсэттибит. Эһиэхэ мин сорудах биэриэхпин баҕарабын. Күннээҕи истэр тылгытыгар өскүтүгэр баар сыыһалары Суруйан, биһиэхэ саха остуоруйата диэн бу экраҥҥытыгар көстөр почтаҕытыгар почтабытыгар ыытаргытыгар баҕарабыт. Аныгыскы биэриигэ көрсүөххэ диэри.